Salam dostlar, şu gezekki Blender sapagymyzda men plagini nädip Blenderimiziň içine çagyrmaly? Plagin, ýagny Blenderiň özünde add-on gitýä. Meselem, şu wagtky Adobe After Effects bolsun, Adobe Premiere Pro bolsun, ýa bolmasa 3ds Max bolsun. Islendik şul programmalardaky plagin diýip göz öňünde tutýan zadymyz Blender-de Add-on Ikitýe. Indi şu gezekki sapagymyzda men size hem plagin nädip ýüklemeli, ýagny Add-on nädip ýüklemeli, hemem Screencast Add-on barada aýdyp geçjek. Screencast Add-ony men öz sapaklarymda köplenç ulanýan, ýagny Ondan başga-da men Blender ýaňy öwrenip başlaýan wagtlaram ulanýardym, sebäbi Screencast Add-ony size myşkada nämä basýanyňyzy, klawiaturada haýsy knopkalara basýanyňyzy belli bir derejede özüňize görkezip durýar. Şeýdibem siziň ýadyňyzda galmagyna kömek edýär. Men edil size-de şu Screencast Add-onyny ulanmagy maslahat berýän, sebäbi öz görýän zadyňyz wizualny kelläňizde galsa, soň şu zatlary gysga ýol bilen etmek size aňsat düşer. Indi mende özümde screencast edony ustanowit edilen. Eger ustanowit edilen bolsa da häzir men size edilmedik ýaly hemme zady başyndan düşündirip geçerin. Onda näme başlaýar? Indi serediň. Bärden file däleni edit. Bärden edit üstüne gelýäs, basýas bir gezek, bärde ine nastroýkasy blenderin preferences girýäs we ine görşüňiz ýaly näştaýda add-on diýip ýazylypdyr. Add-on. Ine, bärde add-onlaryň içinde siziň saýlanlaryňyz, işledenleriňiz ptiçkaly, işletmedik add-onlaryňyz bolsa, ýagny plaginleriňiz bolsa ptiçkasyz ýagdaýda durýar. Ine, mende bärde Screencast add-ony ustanowit edilen ýagdaýda, şonuň üçin işläbem dur. Şonuň üçin ýöne men size häzir başdan nädip ustanowit etmeligini görkezjek. Ine, şu wagt biz add-ony basdyk, içinde durus we ine şu taýdan aşak bakyp duran strelkaň üstüne basýas we Install from disk diýýär. Ýagny diskden ustanow edet. Indi üstüne basýas. Bir gezek biziň öz dokumentlerimiziň arasyna diňe meň öz screencast edonym data A-iň içinde dur. Ine şeýle gelýän. We blender 2.8-iň içinde dur ýalňyşmasam. Ine şu taýdan mysal üçin maňa 4.0 birlik wersiýasyny saýlaýan we install from disk diýýän. Mende şu wagt ustanowit edilen ýagdaýda bolany üçin maňa ikinji gezek ustanowit etmeýär. Ýöne sizde ustanowit eder we şu taýdaky menýuň içinden çykar. Eger-de şu taýdaky menýu sizde uzynrak bolsa ine search-e basyp şu taýdan ine screencast diýip ýazsaňyz meselem şeýle alýaňyz screencast diýip ýazsaňyz ine şu görşüňiz ýaly size iň ýokaryk getirýär şony. Ondan şuny ýaly gapdalyna ptiçkany goýýaňyz. Ondan bärden save preferences diýýäňiz. Ine, Preferences Saved aşagynda ýazýar we indi siz bärden çykyp bilýäňiz. Indi biziň ýaňky ustanowit eden plaginimiz bize bärde men basyp çykarýan menýumyzyň içinde gelýär. Ine, islerin bolsaňyz aşakda Screencast edony çykdy. Indi Screencast edonyny biz nädip ulanýarys? Üns beren bolsaňyz biz ýokardan ptiçka goýsagam bärde ptiçka goýulan däl. Şoň üçinem entäk screencast edony bizde görkezenok. Şu ptiçkany gelip üstüne basýas sag bolýyn. Indi bizde screencast edony işläp başlaýar ine üns beren bolsaňyz N harpy basdym. Bärde ne işläp başlady. Indi biz muň içindäki nastroýkasyny nädip edýäs? Nastroýkasyny etmek üçin men mysal üçin siz bärden islendik kolordan reňkini islendik reňkini özüňize görä saýlap bilýäňiz. Men blenderiň blenderiň öz reňki aranžewi, şoň üçin hem men ne islendik ýerde aranžewi reňkler görýänsiňiz, öz logosy hem şo reňkde. Şoň üçin men aranžewi reňki ulanmany özüm halaýan, şoň üçin hem şu reňki goýýan. Indi Shadow basýan knopkalaryň arkasynda kölege görünýär, ol size gerekmi? Meň üçin gerekýär. Background, ýagny şul mausymyzyň myşkasynyň aşagy nähili reňkde bolsun? Men mysal üçin şu taýda background-a bassam gara Härden islendik reňki ine şeýle getirip saýlabam biler. Men ýöne ulanasym gelenok. Şuň arkasynyň backgroundynyň şeýle boş bolup viewporty görkezip duranyny gowy görýän. Şoň üçin hem goýamok. Indi front size ýagny biziň ýazgylamyzyň ullugy. Mysal üçin men şuny häzir ullakan ýagdaýa getirsem, men en bassam ine şuňa ullakan ýagdaýda çykýar. A men şony islämok. Şoň üçin meselem özüňize görä kyrkda goýup bilersiňiz mysal üçin. Ine. has gelşikli ýagdaýa geldi. Indi bärde margin, margin bolanda häzir şu biz şu myşkamyzy diagonala tarap süýşürip bilýäris. Ine. Mysal üçin şu taýrakda dursun diýip bilýäris. Ýok, men muny islämok, şonuň üçin nolla goýýan. Bize päsgelçilik döretmejek ýerde duranyny gowy çyzgylaryň galyňlygy. Ýagny meselem şu mausa seredip üns berseňiz, ine şu mausyň galyňlygyny, çyzgylarynyň galyňlygyny ine biz şu taýdan sazlap bilýäris.

Ine şul ortaça normal ülka diýen meň üçin. Ine bärde origin. Indi şu mausymyzyň ýaňky ýazgylamyzyň nireräkde görünjegi. Men mysal üçin şuny windowda goýup ulanmany gowy görýän sebäbi çüňkde durýar maňa müşäet edenok hiç hili. Ine bärden region goýubilýäňiz ine ýokarrak süýşýär. Ýa bolmasa area diýseňiz bu gapdalrak süýşýär ýöne ýene-de ýokarrakda. Ýa bolmasa Kursor diýseňiz ine kursoryňyz aýlanýar. Ine kursoryňyzyň yzyna düşýär. Myşkaňyzyň ýaňy yzyna düşýär. Bu belli bir derejede bize päsgelçilik döretýär. Şonuň üçin iň gowusy Windowsda goýýas. Indi biz öz şu myşkamyzyň durjak ýerini saýlap bilýäs. O nähili? Ine X-e tarap süýşsün diýip ortarak getirip bilýäs. Men muny halamok, islämok, şonuň üçin hem on diýýän hem öňki ýerinde goýýan. Ýa-da Y-de ýokary ýok aşak seňki ýerimize süýşürip bilýär. Muny hem 90-da goýaýyn, sebäbi bize päsgelçilik bermez ýaly. Aşagynda display time. Ýagny biziň şu goýan harpymyzyň näçe wagt görkezjekdigini kesgitleýär. Ondan soňra maksimum Meselem, men şu taýda N harpy basdym, L harpy basdym. Yzyndan klawiaturadan islendik knopkalary basyp bilerin, ýöne maňa bäş sany klawiaturadan artykmajyny görkezme diýýän. Meselem, nähili? Men, mysal üçin, şu wagt bärde harplary basyp otyryn, basyp otyryn, basyp otyryn, ýöne üns beren bolsaňyz, nähili basymdadam bäş sany harpdan şu taýda kän görkezenok. Ine, şonuň sanyny sal-da şu taýdan. Repeat count. Repeat count, mysal üçin men şu taýda N harpy basamda, indi siz hem bolsaňyz N harpyny bäş gezek ýazanokdanym, ýokarlygyna bäş gezek ýazanokdanym, gapdalda sanyny görkezýär men N harpy näçe gezek basandygymy. Aý men repeat count-y aýyrsam şu taýdan, ine şu wagt aýyrdym, indi N harpy ýokarlygyna näçe gezek bassam, şonça gezek N harpy görkezýär. Men şuny basylgy ýagdaýda goýýan, sebäbi şo bir harpyň näçe gezek basylyp ýokarlykdan ýazylyp gitmegini islämok. Başlanydam Show Mouse Event bar, ýagny biz şu mausymyzy görkezeýinmi ýa görkezmäýinmi diýip soraýar. Üstünden psiçkany aýyrsaňyz manysy galanok, sebäbi şoň üçin görkezsin diýýäs. Şu ýagdaýda goýýas. Aşagyndaky zatlaram känbir gyzykly zatlar däl. Şeýdip wagtyňyzy alyp durjak däl. Ine dostlar şu sapagymyzyň manysy şundan ybarat. Sapagymyz göwnüňize ýaran bolsa laýk basmagy, soraglaryňyz bar bolsa kommentariýalarda soramany, Hem-de bizi gollamak üçin kanalymyza agza bolmagy ýadyňyzdan çykarmaň dostlar indiki wideolarda görüşýänçek sag boluň.